Yes, so my correct, correct people, I don't come back again. I don't show with another latest, my people. Hmm. Tori, you know, they finish show. Oh. This very one, when I carry come, this one shortalized me. Nine years old girl, don't drag him, mama, come meet Sosha. He don't put him, mama, for eye table. As I dey knack this matter so, the one carry the woman, the rest of her three children, Dis her nine years old daughter go dey report for school wetin im mama dey do for house and dis thing wey be say e lead to the one wey she take report her mother. Some of us wey be parents for abroad, we dey do am. Nobody wey no dey do Western Union or if you no dey do Western Union, you dey get one like the way you take dey send your money go Africa. If you know say you be parents, you dey abroad, abeg carry your chair carry your puff come carry am near body come hear wetin dey happen e good make you learn wetin this woman dey pass through right now my people eh dem no dey wish person enemy make e dey that seat after she don carry belle for nine months four children she wan kiss am goodbye because say because of one small mistake wey be say some of us e fit be say our children dey do am you know never tear her even when me hear her tori, I chock. Like, from that very day, eh, if my children dey go school, I dey check that part wey be say e lead down to this problem so. So guys, this thing when e happen so, eh, na France na e for happen. And this video, if you know say you be single mother, you be single mother but you get husband, you and your husband Una plan am abeg carry your chair also because the matter e still gum this woman na wetin make her wan pay twenty one thousand euro back to France government na hmm. when she dey tell me my people I dey share tears like wetin dey happen pikin wey she carry for belle na I drag the mama come outside because of one thing wey dey see for the pikin hand hmm. The story goes like this. This woman na France she dey. She na Nigeria woman and she don still stay for abroad. Not be France she just fed day when she come. She fed day another country before she come come France. She get four children from two men, like two two. Now she take born am. This one wey be say she last born, so she dey with the man, but she and the man no dey stay together according to the law of France when she claim. But they dey live under wan roof but she tell the government say she's a single mother the man abandon her the man comot so dem dey pay her single mother money so she get ten years na aduro na im grant her as zeal like she chop aduro she sick asylum when she come dem come grant am ten years so na the ten years na she give her children na im she still take give this very man wey two of them dey together One day like dat, according to her, she say her daughter teacher come call her say, Come o, wetin una dey do for una house? How una take dey live for there? Your pikin, the way e take dey do gha-gha-gha for class, dem no understand am. According to her, she say she come tell dem say the pikin papa, na so e dey do wha-gha-gha, maybe na the spirit na im enter the pikin body. E say one of her friend come tell am say make she dey use salt and water. make she dey use salt and water hmm? make she take dey baff the pikin maybe the pikin head go calm down maybe na something dey disturb the pikin maybe papa na know some of those our africa belief wey some of us get you know so she say she come dey do am the thing come still hmm, okay dem no complain one day again dem come call her say your pikin carry spoon come school today ah She come talk say how the pikin take carry spoon come school. They say they see am for the pikin school bag. She, they come tell am say me and mother dey very careful. Dem no tell am say the pikin don even carry condom come school, don even carry western union paper, everything. They come dey tell am small small one, but the big one, they come dey use am take dey file case against this woman. This woman sit down for, I no know say her matter, they dey judge am for high court.

the man no dey na there she come weak like idodo when he soak oil like wetin dey happen husband dey inside room dey sleep government people which is social they don dey door na she open door she no get choice so they come look everywhere they come see the man they come say ah your baby father come greet you she come talk say yes the baby father come greet am they come write everything wey she talk eh they come jot am for ground for am hmm na they come say this pikin

She say she come dey run up and down, she come go meet lawyer. Any lawyer wey she go meet, dem go tell am say no be we go handle this kind case because this your case eh, e don tire apa. Dem come fit come help am, come help her look for lawyer when e go fit judge the case. As dem reach court, my country people, na there this woman faint for inside court. Dem come bring one bag, dem come bring one file wey be say e don high, e don tey wey dem dey judge her matter for back wey be say she no know. Na im dem come tell am say e no case wey e hold you? E say no. Fraud case e hold you. Your children you know they take care of them he hold you you as the woman you get husband you can't lie say you not get husband you travel all the way from france to nigeria and you get our duro you say your family all of the don die finish for nigeria now you can't go nigeria go do traditional wedding with this your husband you can't come come tell us say you never marry your marriage certificate you can't still do white marriage all of them there with you you can't tell us say you never marry my people the woman say she first and another one come still dey inside say your pikin don carry condom come school western union paper your pikin carry am come when you take do 800 and something euro go africa na there we follow you your pikin dey pack something dey come every time wey your pikin dey come school e dey pull something for inside jacket and school bag parents abeg me i come here come beg make una dey look their school bag well like that jacket wey dem dey wear

phone wey dem come even dey look for for house the pikin carry am put for inside school bag e go give teacher for school the teacher come dey gather am come dey gather am dem fit come gather everything wey dem dey find na so dem come take dey go court my country people our children dem don schedule dem like dem don fix date wey dem wan carry our children for that one eh nothing go fit hold am make dem no carry her children i no carry this matter come here for advice at all because this her matter and it already set but na for me and you when e get pikin for abroad to learn i know say europe children dem no be like nigeria children wey go say shh shut up but abroad children you go fit still do am in a way wey be say you no go use am take abuse the pikin make the pikin no go report i know say some children dey sabi talk why some dem no dey fit dey dey talk the woman say she come faint o dem come call am blast for am since then dem dey on the case since july na dem dey that case dem don finally talk say dem wan carry those children because the woman need to pay them Di single mother money wey dem don pay her since wey di man dey di house, how dem take know say dat man dey dat house na still dat im pikin wey e dey nine years. If e come, dem go ask am say where your papa? E go say e dey house. Where your daddy? E go say e dey house. Where your daddy? E go say e dey house. So, di guardian wey e dey dia area, dem come go ask am, Oga guardian, This man dey send say ah, na there the man dey stay. So the woman dey collect single mother money wey be say she get husband for inside her and her husband dey work. The man get another country paper, he still get France paper when the woman give am. The woman don marry now, according to Nigeria law, he don marry, but she dey claim single mother for France. Now that they come say make she pay 20 something thousand for that one wey doctor shop their single mother money may return their money back to them and for your children they're not they okay because sometimes she and her husband they dey quarrel and that picking now when they nine years they fẹ́ carry that one that one not dey the house again me mama no go use hand take delete am because the small picking now open in mama nyash The rest of the children, they go carry them, but they no seize them. The woman fit go dey see am, and she go dey work take pay this very money. They wan carry those children comot for her hand so that she go fit work take pay government back the money. But for that one, I believe say there is hope for her for some kind thing wey be say I no wan display here. Like if you get the same problem, they say return money back. There are people there will be say if you go meet you know and eh, you go get your take do and the money you uh eh. -huh. so that one i'm not saying not be everything person feel it for camera for all those kinds you know so igbo people they don't open her here wa ha àwọn yẹn egbon gbon even the broken ayeveze here ayeveze lo boju gwe la dia de do evu sef here ayeveze lo boyo the translator so that one for the money oh na just more problem that one be but the real problem na be this are children when e dey inside dem wan carry those children show go dey see dem after two years when those children don dey with the, the government na then dem go judge her again whether dem go carry those children give her back or make dem just take am finish but you see that nine years old girl that one don already comot for the family because that kind pikin no fit stay with him mama for house make the mama no go use koboko and ugbeba some people wey dey use stick take dey beat their children be very very careful you know if you get husband go do marriage for africa just tell them the truth is better you tell them the truth na small money dem go carry comot for inside like her own now she get ten years dem go still give her her hairdresser back na that single mother money when e dey inside na im dem go cut comot if dem remove the single mother money when e dey inside money still dey when you go fit still manage at least she get four children e go reach some people go think say dem dey cheat oyibo whereas na na self una dey do see wetin this woman dey do she dey collect single mother money she get husband for house and she don even marry for nigeria She don marry, but she come still dey collect single mother money because of money wey no reach 400 euro, e no even reach 300 euro. Now she take enter this trouble so. Hmm. Well, guys, now so the matter reach. How una see am? Abeg no fail to drop your opinion